Un farwolaeth bob naw diwrnod. Dyna'r ffigwr brawychus sy'n profi pa mor beryglus ydy'r diwydiant amaeth. Ac ar wythnos diogelwch ar y fferm, fe lawnsiodd Cyswllt Ffermio gynllun mentora newydd.
Wel, mae'r elfen iechyd a diogelwch yma yn ychwanegiad i'r cynllun mentora sydd gan Cyswllt Ffermio, um, lle mae modd i bob unigolyn gymwys Derbyn hyd at 22 awr a hanner o fentora oddi wrth mentor ar thema penodol, a dyn ni wedi penodi pedwar mentor iechyd a diogelwch er mwyn rhoi y cyfle yma i ffermwyr i ddod i, i penodi ac i ddewis mentor i ddod allan i'r fferm i adnabod llefydd lle mae, mae modd iddyn nhw i wella um, i, i iechyd a diogelwch nhw ar eu ffermydd. Ac yn ogystal â'r cynllun mentora, mae yna ma modd i, i ffermwyr wrth gwrs um, gwneud cais ar gyfer cymhorthdal uh, o hyd at 80 y cant ar gyfer cyrsiau um, hyfforddiant. Um, ac yn ogystal mae Cyswllt Ffermio yn gweithio ar y cyd hefo Partneriaeth Diogelwch Fferm i drefnu dau ddigwyddiad arall yn cyfres o ddigwyddiadau achub bywyd a bywoliaeth. Wel, mae cyfle i bawb i ddod i'n stondin ni yn ystod y Sioe Frenhinol, ac yn benodol rhwng 2 a 3 pob prynhawn fydd 'na gyfle i bobl i gwrdd â'r mentoriaid newydd, rhai o'r mentoriaid newydd dros baned o de, i cael sgwrs, i weld yym pa fath o o gyngor sydd ar gael yym oddi wrthyn nhw.
Un o fentoriaid y cynllun newydd yw Glyn Davies, Fferm Pen Lan, Llanrhystud.
Y damweiniau sy'n digwydd yw PTO shafts uh, efo anifeiliaid. Pan chi'n ei drafod anifeiliaid, falle bod yr pethau sydd gyda chi ddim yn, uh, wedi cael ei rhoi lan yn iawn. Clymu gati, efo'n ei drafod gwartheg. Lle cael yr offer iawn, y res a fo fe gyd. Dyn ni gyd, um, falle bod ni ambell waith wedi wedi, neitha tro, ond dim neud tro i wen, diwedd y dydd, mae'r amser, mae'r A dyw e'n saff. Ch'mod, a a ma' raid ni bido meddwl am iechyd a diogelwch fel dau air, ma' hwnna'n codi ofal ar bawb. Isie neud y job yn bach yn rhwyddach wrth neud y pethach yn iawn, a wedyn wrth neud hi'n rhwyddach, 'ych chi'n mynd i neud y job yn gynt, a fyddwch chi'n mynd nôl 'na yn gynt a fydd popeth wedi neud yn iawn. Ma' angen newid diwylliant, a ma' raid ni gyd i helpu'n gilydd yn bach mwy, dwi'n credu. 'Dyn ni'n mynd rownd i gontractio ar eu llef- y ffermydd, 'dych chithe yn mynd i weld ambell i le, 'dych chi'n gweld 'ych cymydog, Fi credu bod wedi dod yn amser iddo ni droi rownd at ein gilydd a gweud os ych chi'n cerdded rownd yr ffarm ma, dew, odi hwnna yn iawn gyda ti? Wyt ti'n meddwl allet ti wneud y job 'na'n bach yn rhwyddach neu'n saffach? Odi'r peiriant 'na'n yn berthnasol i'r swydd 'ma? A ma' raid ni gyd i gyd-weithio a pido cymeryd hwn gymaint o... Wel, odi, ma' fe o ddifri, ond fi'n credu bod ni'n ofan y geiriau iechyd a diogelwch. Helpu'n gilydd allan sydd fwy am fwyty hyn.
Yn ogystal â bod yn fentor ei hun gyda Glyn, mae Brian Rees yn gadeirydd ar Bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru. One of our main objectives in Wales now over the last 12 months is to basically convince the industry that we do have a problem. And then once we've got the industry

a bydd yna ddigwyddiadau yn cael eu cynnal er mwyn codi ymwybyddiaeth a sicrhau diogelwch ffermwyr ar eu ffermydd.